Sünnet näme? Sünnet saglyk tarapdan peýdalymy? Sünnediň saglyga beren peýdalary näme? Kimler sünnet edilmez? Sünnet üçin iň gowy ýaş näçe ýaş? Sünnet bolan çaga näçe günde gowulaşar? Bu wideomyzda bu soraglaryň jogabyny bereris. Taýyn bolsaňyz wideomyzy başlalyň. Sünnet näme? Sünnet, penisiň ujunda peşew çykýan deşigi örtýän we o ýerde ýapyk boşluk emele getiren deri epilmesini aýyrmakdyr. Gadymy döwürlerden bäri dürli jemgyýetlerde däp-dessurlaryň talaby ýa-da käbir dinlerde hökmany şert höküminde ulanylýar. Ilkinji döwürlerde lukmançylyk taýdan peýdalary doly bilinmeýärdi. Ýöne günümizde sünnetiň amaly peýdalary görnüp, ýaýradyldy. Sünnet, saglyk tarapdan gereklimi? Adatça biziň ýurdumyzda we dünýäde dini we adaty sebäplere görä ulanylýar. Şeýle-de bolsa käbir lukmançylyk sebäpleri ýa-da gorag maksatlary üçin sünnet amallary bar. Sünnet, jyns agzalaryny arassaçylygyny üpjün edýänligi üçin lukmançylyk taýdan maslahat berilýär. Şeýle hem ýygy-ýygydan peşew ýol ýokançlygy bolan ýa-da dogabitdi urologiki näsazlygy bolan erkekler üçin sünnet etmek maslahat berilýär. Sünnediň saglyk tarapdan peýdalary näme? Sünnetden soň jyns agzalaryny arassalamak we arassaçylygyny saklamak has aňsatdyr. Sünnetsiz jyns agzalarynyň arassaçylygy üçin Derini yza çekmeli we aşagynda hapylar bolmaly däldir. Fizik ýollarynyň ýokançlygy, ýygylygy erkeklerde az bolsa-da, sünnetli erkeklerden sünnetsiz erkeklerde has ýygy duş gelýändir. Mundan başga-da sünnetsiz erkeklerde jyns ýollary arkaly geçýän keseller has ýygy duş gelýändir. Sünnetsiz jyns agzalarynyň ujunda darlyk, fimozis, görünýär. Bu darlyk sebäpli derini ýeterlik derejede yza çekip bolmaýar we çişme mäzlerinde çişme has ýygy duş gelýär. Penisde rak keseli, seýrek, klinik ýagdaýdyr. Penisde rak keseli sünnetsiz erkeklerde has ýygy duş gelýär. Sünnet üçin iň gowy ýaş, näçe ýaş? Ene-atalar tarapyndan iň köp berilýän soraglaryň biri, Oglumy näçe ýaşynda sünnet etdirmeli? Lukmançylyk meselesini döredip biljek sünnet üçin ýaş aralygy ýokdur. Sünnet islendik ýaşda tehniki taýdan ýerine ýetirilip bilner. Şeýle-de bolsa, çagalaryň ösüşine diňe fiziki taýdan däl, eýsem psihologik taýdan hem baha bermek gerek. Çagalaryň jyns aýratynlygy ösüp, aňy ýaňy ösüp başlanda, iki ýarym ýaşdan bäş ýaş aralygynda sünnet etmek maslahat berilmeýär. Bu döwürdäki operasiýa çagada şikes döredip biler we psihologik taýdan ýaramaz täsir edip biler. Sünnet üçin iň amatly döwür ýaňy doglan wagtlarydyr. Täze dogan döwür çaga doglandan başlap otuz güni öz içine alýar. Bu döwürde bolup geçmeýän sünnetler üçin ikinji aýyň ahyryna çenli sünnet etmek maslahat berilýär. Bu döwür on sekiz aýa çenli hem dowam edip biler. Şeýle hem biziň ýurdumyzda ene-atalar köplenç çagalaryny üç-alty ýaş aralygynda sünnet etdirmeli diýip pikir etýärler. Bu ýaşda ýerine ýetirilen sünnet Çaganyň psihologiki taýdan ýaramaz täsir edip biler. Mundan başga-da bu döwürde sünnet amallary ýerli anestezi bilen kyn boljakdygy sebäpli, umumy anestezi ulanylýar. Çaga ulaldygyça hereketi ýokarlanar we peşew ýollarynda keseliň ýokaşma howpy ýokarlanar. Şonuň üçin sünnet näçe ir ýerine ýetirilse, şonça-da gowudyr. Kimler? Sünnet edilmez. Pygamber sünnedi bolan çagalarda gipospadiýas, peşew deşigi bolmaly ýerinde däldir. Bu ýagdaýy düzeltmek üçin derini ulanýarlar. Peşew deşigiň ýerinde düzgün durmagy ileri tutulmalydyr. Gemofiliýa we beýleki gan ýygrymlary bolan hassalarda we gan akma ähtimallygy bolan hassalarda zerur synaglary we çäreleri görmezden sünnet etmeli däldir. Köpelmek we peşew ýollary bilen baglanyşykly dogabitdi nesil yzarlaýan kesellerde anatomiki düzediş operasiýalary ilkinji nobatda üns berilmelidir. Sünnet bolan çaga näçe günde gowulaşar? Adatça sünnet operasiýasyndan soň sarryga zerurlyk ýokdur. Jyns agzalarynyň ujundaky agyry, gyzarma we çişme Sünnetlenenden soň ikinji günde ýüze çykyp biler. Çalt dikeldiji agyr dermanlary we çaga uzak wagtlap aýakda durmazlyk bilen saňatmak mümkin. Mähriban dostlar bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalymyza agza bolsaňyzam hoşal bolardym. Indiki wideoda görüşýänçäk hoş sag boluň.